Watch dis video for di hottest and latest tori make you sabi wetin dey happun for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear wit correct Naija Pidgin. If e dey happun for world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enta today gist. Protests for downtown Los Angeles don enta day three as pipo dey vex over immigration raids. Police don declare di area unlawful assembly and dey chase protesters comot. Wahala burst as some cars burn and small small looting don happun. One British photographer chop sponge bullet for im eye, e need surgery. One Australian reporter sef collect non-lethal round As e dey do im work, dis protest open door for Donald Trump to flex im muscle. E don call im National Guard make dem suppress wetin e call left-wing lawlessness, even though California Governor Gavin Newsom no gree for am. One reporter talk say Sunday night calm small after serious gbege during di day, but tension still dey hang for air. Protests still mainly dey center around downtown Los Angeles. America and China go meet for London on Monday to try settle dia long-running trade wahala wey don dey shake global economy. Di us team go include Commerce Secretary Howard Lutnick, Treasury Secretary Scott Bessent and Trade Rep Jamieson Greer. Dem go join Chinese Vice Premier He Lifeng and im pipo. One of di big issues for table na China rare earth export wey be key material for tech like smartphones and electric cars. Us also dey vex say China no gree open di market for dem properly, especially for tech tins like semiconductors. Last month for Switzerland, both kontris manage reach one small truce, reduce tariff small and give each oda ninety days to find permanent solution. But since den, Both sides dey accuse each oda say dem don break di agreement. Trump tok say im and Chinese Presido Xi Jinping bin get very good tok last week and Xi don agree to restart trade on rare earth materials, whereas Beijing accuse us say dem still dey block sales of cheap software and dey frustrate chinese students visa di mata still hot but as toks dey come up again pipo dey hope say both sides go finally gree on beta terms wey go slow down global economy award-winning british food writer felicity clark don waka coast to coast for america on top bicycles just to find out wetin really make america food dey special for her new book Peace Street to Lobster Link, Cloak wan prove say Yankee food no be just deep fried junk. She say she dey chase one food unicorn wey she go wan catch, pour ketchup and pickles on top and chop. For ten weeks, she circle thousands of kilometres from San Francisco go reach Columbus, Ohio,

She tok say Yankee pipo sabi mix food wit boldness and serious love and evriwia she reach, she see culture, history and small small surprise for plate. Klok dey use dis her jollof journey to challenge wetin pipo like Gordon Ramsay don tok bifor say Americans no sabi betta food. For her mind, Yankee food na one mad blend of evritin wit sweet story behind am. Na big win for Sarah Snook and Nicole Scherzinger as dem collect top awards for di Tony Awards wey happun on Sunday for New York. Nicole Scherzinger carry Best Actress for one Musical for her role as Norma Desmond for Sunset Boulevard, one fresh remake of Andrew Lloyd Webber musical. As she collect award, she tok say she always feel like outsider bifor, but now e be like say she don finally find her place. She encourage pipo wey dey feel like say dia time neva reach make dem no give up and make dem continue to shine dia light. Di former Pussycat Dolls singer still hail Jamie Lloyd and Lord Lloyd Webber say dem believe in her wen nobody else do before. Glenn Close, wey play Norma for nineteen ninety five introduce her emotional performance as If We Never Said Goodbye. Sarah Snook also win Best Actress for Play afta she act all twenty six characters alone for stage for di picture of Dorian Gray. She tok say even though na one woman show, She no ever feel alone because of di solid crew behind and on stage. Di Tony Awards, wey Cynthia Erivo host for Radio City Music Hall, showcase di best of Broadway and dis year show say diversity and talent dey shine strong. After more than ten years of tok-tok, Microsoft don finally show dia new console wey hand dey hold, dem call am Rogue Xbox Ally, Di console go allow gamers play dia Game Pass dia Game Pass games on di go, meaning once you subscribe, you fit access hundreds of games straight from di device. Microsoft dey build dis gadget wit Asus, wey don dey run handheld gaming devices since twenty twenty three. Di Rogue Xbox Ally go drop by end of twenty twenty five, but price still dey unknown. Rumour about Xbox wey hand dey hold don dey fly since but Microsoft just dey start and stop plans, now dem don finally land. Di announcement come just three days afta Nintendo launch dia Switch two, anoda hybrid device wey fit play mobile or connect to TV. Pipo fit say Xbox dey late to enta di game, but as e get native Game Pass support and ova thirty four million subscribers, e go likely still make serious waves. Uk government don tok say dem wan extend ban on one kain bad fishing method wey dem dey call bottom trawling. E be like say dem dey drag big net for ground like bulldozer dey scata seabed and carry anytin wey enta net. Dem wan move di ban from eighteen thousand square kilometres to forty eight thousand square for uk offshore areas wey dem don already mark as protected, but dem go first do twelve week consultation wit pipo wey dey marine and fishing industry before final decision go land. Dis one dey happun as un ocean conference start today for France, Sir David Attenborough don cry out say dis kain fishing dey destroy plenty marine life and seabed, Uk Environment Secretary Steve Reed tok say if dem no act fast, oceans go finish be dat. Di new plan go affect forty one out of di one hundred and eighty one marine protected areas for England. Di goal na to protect rare sea animals and delicate seabeds wey dem dey stay. But some fishermen don vex, dem talk say bottom trawling no bad unless person dey do am for wrong place and say na fast way to catch fish. Greenpeace UK say dis move na long overdue work wey di former government suppose don finish since. Wildlife Trust dey beg make dem do am sharp sharp, say na win win for nature and climate. Consultation go end by first September and na den we go know wetin go happen finally. Israeli forces don block one yacht wey dey carry small humanitarian aid and some activists wey dey go Gaza. Popular climate activist Greta Thunberg and one French lawmaker join ten others aboard di boat wey dem call Madeleine. Greta say na Israeli forces kidnap dem. Israeli foreign ministry yab di boat, call am selfie yacht wey no even carry one truckload of aid. Di yacht neva reach Israeli port city Ashdod as at now, but officials tok say e still dey move go there, even though reports bin tok say e don dock. Palestinian foreign ministry don beg make dem protect di activists, while one UN officials dey urge say make more aid ships waka togeda to support Gaza. Tori wey come from Israel Hayom tok say Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir don give prison authorities order to prepare separate cells for activists wey dem carry from from Mali ship. Dem go carry di activists go Givon prison for Ramla afta dem land for Ashdod. According to reports, dem go use tinted motor carry di activists go prison make public no too notice. Dem give still order say make dem no allow di activists carry or show any pro-Palestinian symbol and make dem no get access to TV or radio inside cell. Dem go hold dem small before dem deport dem comot from di kontri. Wetin first look like kidnap don turn criminal case as Indian police say one woman, Sonam Raghuvanshi, wey bin miss afta her husband die mysteriously for honeymoon don finally surrender and dem don arrest am. Di woman, twenty five, and her husband, Raja, thirty, just marry on eleven May for Indore and travel go Maghalaya for honeymoon. Dem say dem pick di place because e get fine valley, but just four days afta dem reach, both of dem disappear. Search team wit locals comb valley, hills, and cliffs. One week later, dem find Raja deadbody inside one gorge, im throat don cut. and im ring chain and wallet dey miss no sign of sonam anywhere family begin shout say maybe she sef don die or kidnappers carry her dem even campaign everywhere accuse magalaya police say dem no dey do better work now police don talk say na sonam plan the thing say she hire four men to kill her husband all of dem don land for cell Person and papa still dey defend her say she no fit do dat kain tin. Di mata don cause serious wahala. Raja family even write letter to Prime Minister Narendra Modi beg for justice and dem don carry am go meet top Kaso leader and ministers for dia state. Police still dey investigate, but for now, na heavy shock for both families as honeymoon turn crime scene. And di last one for today, Kenya police don suspend di head of one station and all di officers wey dey duty wen Albert Ogwang, thirty one year old teacher and blogger die for dia custody afta dem arrest am for false publication on X, Twitter. Di guy bin dey Homa Bay wen dem come pick am, den carry am. waka 350 kilometres go nairobi police tok say e hit head for wall inside cell but many pipo no believe dat tok amnesty international kenya say di mata dey very suspicious and dem dey call for serious independent investigation dem say di way abed die raise plenti red flags abed papa Meshack Opio tok say police tell am say im pikin insult one senior pesin for X. Police later reveal say na Deputy Police Chief Elulagat file complaint say im name dey drag for more. Police Chief Douglas Kanga confirm say di guy collapse for cell during routine check and na so dem rush am go hospital wia dem pronounce am dead on arrival. Now, Independent Police Oversight Commission don carry matter enter hand. Dem promise to do better investigation and ensure say justice go show face. Di death of Albert don cause plenty vex online and people dey shout for justice. E even come at di time when concern dey grow about how dem dey treat government critics, just like last week when dem charge Rose Ngeri One software developer say e create tool for. E create tool to fight government finance bill. Amnesty Kenya boss Irungu Hunting say e shock dem well say dem no even book Albert for local station before dem carry am go long journey. Im dey beg make investigators secure di crime scene and find out wetin really happun Postmortem go happen soon but for now, wahala dey.